Maitei. Mba'éichapa pende pyhareve? Ore pyhareve porã ha nde mbo'ekára. Che pyhareve porãiterei avei. Che ha'e mbo'ekuaahararã Miguela Domínguez Ramírez. Añembokatupyry mbo'ehaovusu Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional San Pedro. Che sãmbyhyhára Carmen Dennis, chembo'ehára Zunilda Ocampo. Ko árape aju ajapo hag̃ua che rembiapo apopyrã rehegua. Ikatúpa chepytyvõmi hese? Ikatu mbo'ehára. Néi, ñañepyrũ hag̃uápa ikatu pe mbe'umi ñandéve maravichu ku jererã térã ñe'ẽnga? Ikatu mbo'ehára. Ápe oguereko ñe'ẽnga. Ñahendumína. Ajepihchaitéma he'i iména oikove jey va'ekue. Japukami haguãnte he'i mbo'ehára omyakãperõva, Algo es algo he'i ñati'ũ okarúvo márpe. Ajépa rekatupyry che ru aguyje ndéve guarã. Néi, pe ru maragastu, mokõipa, mokõi, jasypokõi, mokõisu, mokõipa, peteĩ. Katupyryrã, ombojoavy umi mba'e ikatúva oiko añetehápe, umi ndaikatumo'ãivagui oiko añetehápe. Ñanembo'epy ko ára pegua ha'e mombe'ugua'u añetegua ha añetegua'ỹ. Para iñe'ẽpe mitos, realidad y fantasía. Ñande techatãrã jaguereko po oikũmby jehaipyrépe he'íva, ohechakuaa ndaikatumo'ãiva oiko añetehápe, oikuaa mba'épa ikatu oiko añetehápe, ohechakuaa oikóva ha mba'érepa oiko. omomba'e kuaapy ñane mba'eteéva. Ñañepyrũ hag̃ua ha'e ko'ãva mombe'ugua'u térã mombe'upy. Karai ñe'ẽpe digo cuáles mito y cuáles leyenda. Jaguereko ypa karai, pombéro, jasy jatere, ka'a, Tupã sy, Luiso. Ani e jahecháta ha'épa mombe'u gua'u térã mombe'u py. Ypa karai, Mba'épa péa? Mombe'u py. Mombe'u py. Pombéro. Mombe'u gua'u. Mombe'u gua'u. Ajépa nde katu guýru. Jasy jatere. Mombe'u gua'u. Ka'a mombe'upy. Ndekatupyreterei che irũ. Túpa sy mombe'upy avei. Luiso mombe'ugua'u. Ajapa pende katupyry. Ñamoñe'ẽ jeýmina ñane rembiapo. Ypa karai. Mombe'upy. Pombéro. Mombe'u gua'u. Jasy jatere. Mombe'u gua'u. Ka'a. Mombe'upy.

Ko kói hatã mba'énepa hína péa. Ha'e ñakã chagua ha hete teju. Ndaha'éipa hína mbo'ehára péa teju chagua mba'énte. Ha'e ajépa rekatupyrete che irũ. Néi marandu mombe'ugua'u Mitos, Ha'e omombe'u oiko gua'úva rehegua oñemombe'u mba'e ikatu'ỹva jaguerovia. Iguýpe jareko ñane rembia porã amoñe'ẽ kirirĩháme ha upéi ayvúpe. Ñamoñe'ẽta kirirĩhaitépe ha upéi ayvúpe.

Pemoñe'ẽmbámapa? Pemoñe'ẽmbáma mborara. Ñanemoñe'ẽrã héra teju jagua. Amoñe'ẽ reve. Ápe ñane irũ, ñane irũ omoñe'ẽta ñandéve ayvúpe. Teju jagua. Teju jagua ha'e ta'u ha Quedana memby ypykue. Ko mymba tuicha ha ivaietereíva hete teju ha iñakã jagua. Oguereko pokõi akã jaguápe ojoguáva.

Tau ha térã naméngo. Mbo'uha regua piko ojeju jagua. Peteĩgua, peteĩha pegua. Ajépa pende katupyry. Néi, ápe jaguereko tembiaporãve, amyesakã ñe'ẽndy. Teju, jagua, tuichaiterei, itakua, yva. Ikatúpa pemyesakãmi ñande ã ñe'ẽ? Ikatu mbo'ehára. Ñe'ẽngue juru pehekáta ñandéve. Ehekami ha ñambohesakã porã hag̃ua ñane rembiapo.

Atopáma he'ise enórme. Enórme. Iguýpe teguereko itakua.

Jagua. Pérro. Tuichaiterei. Enórme. Itakua. Kuéva. Yva. Frúta. Ipype jaguereko embohovái pe arai ñamoñe'ẽ jeýta ñanemoñe'ẽrã ha upéi ñambohovái hag̃ua ñane mba'e porandu. Jaguereko mba'éichapa héra ñanemoñe'ẽrã. Ambue máva membýpa ha'e teju jagua? Mba'érepa oje'e chupe teju jagua? Mba'épa oje'e hese? Ñamoñe'ẽta ha ñambohovái hag̃ua ñane rembiapo ikatúva. Ikatu mbo'ehára, amoñe'ẽ jeýta ñandéve. Ñamoñe'ẽ jey ha ñamoĩmba hag̃ua ñane rembiapo. Teju jagua. Teju jagua ha'e tau ha kerana memby ypykue.

Máva membýpa ha'e Teju Jagua? Teju Jagua ha'e Tau Jacarandá memby. Mba'érepa oje'e chupe teju jagua? Hete teju ha iñakã jaguáre. Mba'e oje'e hese? Oguerekoha ipoguýpe umi ita kua. Oguerekoha ipoguýpe umi ita kua. ha avei oñangarekoha yvakuéra rehe. Néi, ñamoñe'ẽte umi nda ñane rembiapo. Mba'éichapa héra ñande moñerã? Héra tejuchagua. Máva membýpa ha'e tejuchagua? Ha'e hína ta'u ha kerana memby. Mba'érepa oje'e chupe tejuchagua? Hete teju ha iñakã jaguáre.

Ha térã je añetegua'ỹramo, ñamoñe'ẽta ha ñamoĩ añeteguávape, ha ha añetegua'ỹvape ñamoĩta je. Ko mymba tuichaiterei. Ha añetegua. Añetegua. Pokõi akã jagua oguereko. Ha avei añetegua. Pya'eterei oiko añetegua'y je. Néi, ko mymba tuichaiterei? Añetegua. Pokõi akã jagua oguereko? Añetegua. Pya'eterei oiko? Añetegua'y. Perekatupyreterei iguýpe jaguereko, emoha'ãnga ko mymba ha eikũmby háicha amombe'u jey. Pejapomi pene rembiapo pene apyta guive, oĩma mbo'ehára. Rejapóta mbo'ehára. Oĩmba mama pende remiapo. Oĩmba ma mbo'ehára. Ikatúpa pemoñe'ẽmi pejapoháicha. Ikatu mbo'ehára. Teju jagua ha'e hína peteĩ mymba ivaietereíva ha tuicháva. Ha'e hete teju ha iñakã jagua ha oreko pokõi akã. Ajépa ñakatupyry che irũ aguyje ndéve peichaite rekatupyry haguére. Ñambopahávo ñane rembiapo he'i ñandéve ehai mba'épa ha'e peteĩ mombe'ugua'u.

Ajépa perekatupyry ñamoñe'ẽje umi ñane rembiapo ojohováiva va'ekue ñane porandu. Ha'e mombe'u oikuaa oikogua'úva rehegua oñemombe'u mba'e ikatu'ỹva jaguerovia. Pe ndekatupyreterei péicha ñamopu'ã ñane rembiapo, jaijeyumíta mba'épa este ko árape ñame'ẽrare, ñanembo'epy mba'éichapa héraramo. Mombe'ugua'u, añetegua ha añetegua'ỹ. Mba'érepa ñañe'ẽ mba'eichaguaite, mba'éichapa hérara'e ñanemoñe'ẽrã. Héra tejujagua. Tejujagua. Mboýpa jaguarekóra'e Mombe'ugua'ua. Jaguereko pokõi. Pokõi. Ikatu va'e eremi héra kuéra. Ikatu mbo'ehára. Peteĩha ha'e tejujagua, ha'e hína tau ha kerana memby, ypykue. Mokõihápa oĩrimi mboytu'ĩ, ha'e avei hína tau ha kerana memby mokõiha, Ambue katu moñãi, ha'e hína pe memby mbohapyha pegua, jasy jatere, avei ha'e hína ta'u ha kerana memby irundyha, kurupi, ha'e hína memby poha, ao ao, ha'e hína memby poteĩha, ha ipahápe jaguereko luisõ, ha'e avei hína ta'u ha kerana memby pokõiha.